די דרשה איז מנדב געווארן ר' זבולון שמעוי' בשער פעלדן זאל מצליח זיין אין אלע זיינע וועגן. אסאך מענטשן טענה'ן אז אונז לעבן היינט אין זייער א נידריגע דור, און כאילו אונז זעמער זייער שוואכע נשמות, סאו איז לאמיר עס פארשטיין, לעבן אונז טאקע אין א נידריגע דור? איז אונזער דור טאקע א דור פון שוואכע נשמות? איז אויב אזוי, לאמיר זאגן א מענטש קען איינער וואס מוטשעט זיך זייער שטארק אין א געוויסע פעלד, לאמיר זאגן א מענטש איז א גרויסע בעל גאוה, זייט ער איז געווען א קינד, זייט זיין מח איז אים אויפגעוואקסן איז ער געווען א בעל גאוה עד הסוף, ער האלט פון זיך ווייסט כאילו ער איז גאט אליין, וואלסטו געזאגט אז ער איז א שוואכע נשמה, ער איז א גארבידזש, אדער פארקערט, כל הגדול מחברו היצר גדול ממני, סאו אז דער באשעפער האט אים געמאכט ממש בטבע א בעל גאווה זייט אלס קליין קינד, טייטשט אז ער האט זייער א הויכע נשמה. סאו איז ער א נידריגע נשמה? אדער איז ער א הויכע נשמה? ס'פארשטייט זיך זייער גוט אז די מענטש האט א הויכע נשמה און וועגן דעם האט אים די אייבערשטער געגעבן די נסיון למשל פון גאווה און א צווייטער מיט אנדערע נסיונות אבער יעדע איינער וואס די באשעפער האט אים געבן נסיונות האט ער אים געגעבן לויט ווי הויך זיין נשמה איז. סאו קומט אויס ווען דו זעסט א מענטש איז א בעל גאווה און לאמיר זאגן דו קענסט אים פון אלס קינד און ער איז שוין א בעל גאווה פון אלס קינד טייטש אז ער האט זייער א הויכע נשמה אז באשעפער האט אים געטראסט מיט די נסיון וואס רוב מענטשן האבן באשעפער נישט געבן די נסיון אויף אזא שטארקע וועג טייטש אז ער האט א העכערע נשמה ווי סתם מענטשן. סאו קומט אויס אונזער דור. אז אונז לעבן מיט אזעלכע נסיונות, איז אונזער דור סאך העכער פון אלע דורות. און ווען ס'קומט צו רעדן וועגן נסיונות פון אונזער דור, איז רוב מענטשן ווען זיי רעדן, יא, מ'לעבט היינט אין א דור פון אזעלכע נסיונות, איז וואס רעדן מענטשן? פון שמוץ. און מען כאפט נישט אליין אז ס'איז דא נאך זאכן חוץ שמוץ. יא ס'אמת, ס'איז היינט זייער א שמוציגע וועלט. אבער חוץ שמוץ איז דא נאך פראבלעמען. וואס איז מיט לשון הרע? האסט אמאל אריינגעטראכט אז די גאנצע הלוך ילך פון די וועלט איז געבויט היינט אויף פארקערט פון לשון טוב. ווען מ'איז לערנען מוסר ספרים, און אפילו אין גמרא אליין, איבעראל ווערט דערמאנט וועגן עבירה פון לשון הרע, די גמרא אפילו שרייבט אין מסכת בבא בתרא, דף קסג ד עמוד ב', אז דריי זאכן וואס א מענטש פאלט דורך, מיינען נישט ער פאלט דורך, דריי זאכן וואס א מענטש ווערט מנסה יעדן טאג, כ'דענק שוין נישט פונקטליך די לשון, איינס דערפון איז הרהור עבירה, עיון תפילה און לשון הרע. נישט אריינצוגיין אין די מימרא, אבער די גמרא רעדט שוין דערפון אז יעדן טאג איז א נסיון פון לשון הרע. כ'פיל מ'מוז עס פארן שרייבן וועגן לשון הרע, זיי דערמאנען עס, אבער ביז די חפץ חיים האט נישט ארויסגעגעבן זיין ספר, וואס די חפץ חיים האט ארויסגעגעבן אביסל מער ווי הונדערט יאר צוריק, לכאורה איז ביז דעמאלטס האט קיינער נישט געמאכט אזא גרויס עסק פון לשון הרע. האסט אמאל געטראכט פארוואס? וואס עפעס איז די וועלט זייט די תורה איז געגעבן געווארן איבער דרײַ און דרײַסיק הונדערט יאר צוריק קיינער האט נישט געשריבן א ספר אויף לשון הרע, יעדער האט עס דערמאנט, מען האט עס דערמאנט אין אסאך מער ספרים וואס וועסט טרעפן, אבער זיך אראפגעזעצט און געשריבן א ספר און מסביר געווען דיטעילס און דיטעילס וואס איז לשון הרע, וויפיל עבירות מען איז עובר לשון הרע, ביז די חפץ חיים דרייט זיך בערך ביז הונדערט יאר צוריק. ביסל מער. ווייסט פארוואס? ווייל ס'אמת אלע דורות איז לשון הרע געווען א שוועריקייט, אבער ס'איז געווען א שוועריקייט פונקט ווי אלע אנדערע שוועריקייטן. אין די לעצטע בערך הונדערט פופציג יאר צוריק, ס'איז דאן געווען ארויסקומען נוספעיפערס, און איך רעד ס'נישט נאר עס ארויסגעקומען ס'איז געווארן אן אפישעל טינג אז די עולם האט עקסעס צו די נייעס, יעדער איינער איז ביזי מיט די נייעס, איז לשון הרע געווארן זייער א שכיח'דיגע עבירה, איז מילא וועגן דעם האט געדארפט קומען א חפץ חיים און שרייבן א ספר אויף דעם. ווייל דאס רעדט צו אונזער דור. ס'איז געווען שוין די פריערדיגע דור און ס'ווערט מער און מער און מער. אונז לעבן היינט אין א וועלט ווי די גאנצע הלוך ילך פון די וועלט, ס'איז די נייעס, ס'איז אלעס איז געבויט צו בארעדן אנדערע מענטשן. איך האף קיינער מיינט נישט אז איך בין דא, איך טריי דא ארויסצוברענגען נעגעטיוו, ניין איך טריי נישט, איך טריי נאר ארויסצוברענגען וואס דער דור איז און ווי נידריגער דור אונז לעבן היינט און מסביר זיין די נסיונות פון היינטיגע וועלט. אונז לעבן אין א דור ווי די הלך ילך איז אויסגעשטעלט צו בארעדן אנדערע מענטשן. יעצט א מענטש וואס האלט זיך איין און רעדט נישט קיין לשון הרע איז א בעל מדריגה. אין אלע דורות איז דאס געווען. אבער אונזער דור איז אסאך שווערער. סאו חוץ שמוץ איז דא נאך א זאך וואס הייסט לשון הרע. לשון הרע און רכילות. וואס דאס אויכעט זייער א שווערע נסיון פון אונזער דור. און נאכדעם איז דא נאך א פראבלעם. האלטן כשרות קען זיין א שווערע זאך, מ'וויל נישט אריינגיין אין דיטעילס, אבער ס'איז זייער שווער אין זייער אסאך מצבים אין געוויסע מענטשן וועגן האלטן כשרות. און נאכדעם איז דא די גרעסטע פראבלעם פון אלעס, איז אמונה. אונז לעבן היינט אין א וועלט וואו אמונה פשיטא, איך רעד נישט פון קיין מדריגות, אמונה פשיטא איז זייער א שווערע זאך, רבי נחמן מברסלב האט געזאגט ס'גייט קומען א טאג וואס ס'גייט זיין שווערער צו גלייבן אמונה פשיטא ווי צו קריכן אויף א גראדע וואנט, און מ'זאל דעמאלטס וויסן אז איך רבי נחמן האב עס מודיע געווען פארדעם ס'גייט קומען אזא צייט. אזוי זאגט מען נאך פון רבי נחמן מברסלב. היינט צוטאגס, איך רעד פון אמונה פשוטה, וואס הייסט אמונה פשוטה? די פשוט'ע גלייבן אז ס'דא א באשעפער אויפן וועלט און באשעפער פירט די וועלט. מענטשן האבן היינט א שוועריגקייט, ס'איז נישט נאר מענטשן, די גאנצע סאסייעטי, די גאנצע וועג ווי אזוי די וועלט איז אויסגעשטעלט איז נישט צו גלייבן אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט. די איידיע פון גלייבן כוכב ועצם בידי, היינט צוטאגס מענטשן גלייבן, די עושר האט זיך אליינס רייך געמאכט. מענטשן גלייבן נישט אין השגחה פרטיות, מענטשן גלייבן נישט אין השגחה כלליות, און דער זעלבער מענטש קען זיין א איד א עובד השם, קומט צו שידוכים די זעלבע זאך, מענטשן זענען ביזי, יא קוק עס אן, דער האט געטון שיינע שידוכים, פיינע שידוכים, ווי אזוי דו ווילסט עס רופן, זייט ווען האט ער געטון שידוכים, באשעפער האט אים געגעבן שידוכים, האט באשעפער געמאכט ווער איך זאל זיין, צו מסביר זיין די זאך, גייט צו א מענטש, און זאגט אז ער האט געטון שיינע שידוכים, און זעלבע צייט זאגט ער אז שידוך איז באשערט, סאו איך פארשטיי נישט, איז עס באשערט אדער האסטו געטון א שיינע שידוך? סאו וועסטו וועלן זאגן אקעי ס'איז געווען באשערט ער זאל טון שיינע שידוכים, סאו האט ער עס נישט געטון האט דער באשעפער אים עס צוגעפירט, סאו וויאזוי קען א מענטש קומען זאגן אז די מענטש טוט נאר שיינע שידוכים און ער טוט נאר אהער און טוט נאר אהין, ער טוט דאך גארנישט, ס'איז באשערט? סאו זעסטו דער מענטש אליין פרעגט זיך אפ מען איי ביי אבער דאס איז די וועלט און ס'קומט צו געלט די זעלבע זאך מענטשן היינט איז געווארן א וועלט ווי מענטשן גלייבן אז עושר מאכט זיך אליינס רייך סאו וועסטו נעמען די זאך פון ווי האט זיך עס אנגעהויבן ס'איז געווען א גוי. וואס ער איז געגאנגען און געמאכט א סטאדי, ער האט געוואלט פארשטיין וויאזוי, פארוואס מענטשן זענען רייכער פון אנדערע, וואס איז פשט אז דא האסטו א פלעין א מענטש און ער איז געווארן עושר, איז ער געגאנגען און איז ארום געגאנגען צו עשירים און ער האט זיי געפרעגט וואס זיי האלטן פון וואס האט זיי רייך געמאכט, און ער האט געזאגט וואס ער האט געזען אז אלע עשירים האבן אים געענטפערט אז זאך איז געווען ווייל זיי האבן נישט אויפגעגעבן און זיי האבן געהאלטן איין פייטן און ביז ביז עס זיי געלונגען און זיי האבן נישט געקערט אפילו זיי זענען געווען ממש ארעם ווי די נאכט אסאך דערפון זענען געווען האומלעס און זיי זענען נאך אלץ געגאנגען פייטן ביז זיי האבן מצליח געווען איז ער געקומען צו די קאנקלוזשען אז די סיבה פארוואס א מענטש איז רייך געווארן איז ווייל ער האט זיך אליינס רייך געמאכט, ער האט אפגעמאכט ער גייט רייך ווערן, אזוי איז דער קאנקלוזשען, סאו ווען איך האב געהערט די זאך האב איך גלייך געפרעגט איין מינוט, ער האט נישט געמאכט א פראפער סטאדי ווייל. איז ער געגאנגען פרעגן די אלע מענטשן וואס האבן נישט מצליח געווען און זענען שוין אין אלטע יארן און זיי האבן שוין נישט קיין כח זיי זענען שוין צאמגעפאלן זיי קענען שוין נישט גיין ווייטער כדי דו זאלסט מיר ברענגען דא א פראפער סטאדי דארפסטו גיין פרעגן אפאר מיליאן מענטשן, און זינט דו קענסט נישט פרעגן אפאר מיליאן מענטשן, דארפסטו האבן א גאנצע טיעם וואס גייט פרעגן מענטשן, און מען דארף זיי פרעגן, ארום גיין צו מענטשן ווער ס'האט געטרייט ביזנעס, אריין גיין אין דיטעילס און מסביר זיין, און זעהן, קוק עס אן, די מענטשן וואס האבן מצליח געווען איז געווען ווייל זיי האבן נישט אויפגעגעבן, און די וואס האבן נישט מצליח געווען איז ווייל זיי האבן יא אויפגעגעבן. אויב דאס איז די תירוץ, דעמאלטס אקעי האסטו כאטשיג א פוינט, אבער ער האט דאס נישט געטון. דו ווייסט פארוואס? ווייל ווען ער טוט עס יא, וואלט ער קיינמאל נישט געשריבן זיין שקר און געפאבלישט די ליגנט, ווייל ס'איז איין שטיק ליגנט, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט אויפגעגעבן און ביז זענען אלט געווארן און זענען קיינמאל זענען קיינמאל נישט רייך געווארן. נו וואס דען? ווען א מענטש גלייבט נישט אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט און ער וויל גלייבן ככם ועוצם בידי, הייבט אן גלייבן אזעלכע שטותים. און ווי קומט דאס אריין? ווייל איך געדענק יארן צוריק, די ערשטע מאל מ'איז געווען, כ'דענק שוין נישט פונקטליך ווי אלט מ'איז געווען, מ'איז געווען יונג, און חברה קומען צו מיר, מען וויל מיך איינלאדען דארט צו עפעס א קלעס, אז איינער איז געקומען און ער גייט אונז אויסלערנען וויאזוי צו ווערן א עושר.

איז דער מענטש בכלל עושר? צו ער האט זיך אנגעטוען א שיינע סוט מיט א שיינע נעקטיי און ער קומט זיך פארקויפן ער גייט מיך אויסלערנען, און קען זיין טאקע געווארן עושר, ווייסט וואס, ווייל ער איז געגאנגען אפסקעמען מענטשן און פארקויפן די בוק ער גייט דיך אויסלערנען וויאזוי צו זיין עושר. סאו כ'האב גלייך געפרעגט די מענטשן, וועלכע ביזנעס האט דער מענטש געעפנט, וואס איז זיין סוקסעס רעיט, וואס קען ער מיר ווייזן פון זיך אליין? און כ'הער זאגן, אה, דו טארסט נישט פרעגן די קשיא. איך האב געזאגט, איך טאר נישט פרעגן די קשיא, דו ווילסט איך זאל קומען דא צו הערן איינעם איך וויל וויסן וואס ער האט צו פארקויפן דארף איך וויסן זיין עקספיריענס וואס האט בעיסד אויף וואס זאגט ער עס? שוין זיי האבן נישט געהאט וואס צו ענטפערן סאו איך האב געוואקט ווייטער איך האב נישט געקענט גלייבן אז מענטשן ווערן פארקויפט פאר די זאכן וואס מיינסטו איז געשען איך האב נאך כ'קען נישט קיין איינער וואס איז געגאנגען צו די קלאס איז געווארן עושר אבער זיי האבן געצאלט אט שווערע געלטער און ס'קען טאקע זיין אז יענער איז טאקע געווארן עושר פון אפ סקעמען מענטשן אז ער גייט דאך אויסלערנען און ווערן עושר די מין איידיע וואס גייט פאר אויף די וועלט. אז מענטשן זענען ביזי, איך מאך מיך רייך, איך מאך מיך שידוכים, איך מאך מיך דאס, ס'איז די גאנצע וועלט אזוי, ס'איז די אינסטיטושען פון דער וועלט צו גלייבן כוחם ועוצם בידי, און דאס גייט אן אפילו ביי פרומע אידן, אידן וואס זענען שומרי תורה ומצוות, אזוי ווי דו פארשטייסט, א מענטש איז ביזי וועלכע שידוכים ער טוט יא, וועלכע שידוכים ער טוט נישט, אין די זעלבע צייט זאגט ער, דער אייבערשטער טוט שידוכים, ממש איך סוסע מנהי ביי, די זעלבע זאך דאס, אז דו גלייבסט אין די תורה וואס ד וואס טוט מען יעדע יאר ראש השנה? מען דאווענט, און וואס זאגט מען ביים דאווענען? מי הישר ומי העני? בראש השנה יחסיווי יום צום כיפור יחסימי, מי העני און מי הישר? סאו ביסטו דער וואס מאכט אפ ווער ס'גייט ווערן א עושר ווער ארעמאן? האט די עושר אפגעמאכט אז ער גייט ווערן א עושר? האט דער ארעמאן אפגעמאכט ער וועט ווערן א ארעמאן? ס'קען טאקע זיין א מענטש קען גיין נעמען זיין גאנצע געלט און אוועקווארפן, ווייל אזוי שטייט ווי אזוי הייסט ער איזה שוטה מוות מה שנתן לו, סאו א מענטש קען זיך אין א וועי ארעם מאכן אבער דאס איז טאמער האט ער געהאט און ער האט עס אוועק געווארפן, באט א מענטש וואס האט קיינמאל נישט געהאט פון די ערשטע מינוט און נישט געהאט אפילו אויף וואס אוועק צו ווארפן האט ער זיך נישט ארעם געמאכט, די באשעפער האט אים ארעם געמאכט. אבער יעצט מען גייט ארום די וועלט רוב מענטשן גלייבן ניין די עושר האט זיך אליינס רייך געמאכט, די ארעמאן האט זיך אליינס ארעם געמאכט. וואס מיינט דאס? אז אונז לעבן אין א נידריגע דור? ס'איז שווער פאר א מענטש צו גלייבן אין אמונה פשוטה. איך גיי נישט אריין אין קיין דיטעלס, כ'האב שוין געבן דרשות וועגן מה זה געווען אלוקית און מה זה געווען אינו עומד לבדו און כ'גיי יעצט שוין געבן מער דרשות וועגן דעם, ס'איז דא מדריגות אין אמונה פון גלייבן אז די אייבערשטער באשאפט נאכאמאל די וועלט יעדע סעקונדע, איך גיי נישט אריין אין די דיטעלס, איך רעד אמונה פשוטה צו גלייבן אז זאכן ווערן געטון מן השמים און דו האסט נישט קיין כח און גארנישט. רוב מענטשן האבן א שוועריקייט דאס צו גלייבן, די גאנצע הלוך ילך פון די וועלט איז געבויט היינט אויף א וועג נישט צו גלייבן, אפילו אין די פרומע וועלט. און דאס איז אונזער נסיונות פון אונזער דור. די וועלט איז שמוציג, ס'איז שווער צו האלטן כשרות? ס'איז שווער צו האלטן די מויל ריין? לשון הרע איז זייער שטארק, און אויף אלעמען איז שווער צו האבן אמונה פשוטה, די פשוט'ע אמונה צו גלייבן אז דער באשעפער פירט א וועלט, און ס'איז נישט דא אזאך ווי כוחם ועוצם ידי, די פשוט'ע פשוט'ע אמונה איז זייער א שווערע זאך, סאו פרעג איך דיר, אז א מענטש לעבט אין אזא דור, דער באשעפער האט אונז גענומען, און באשעפער האט אונז געטראסט אז אונז קענען זיין אין אזא שמוציגע וועלט און מיט דעם אלעם זאלן אונז זיין ערליכע אידן. איז ווער איז די הויעכע נשמה? סאו לאמיר גיין אזוי, אמאל געווען די אידן זיי פלעגן אויפשטיין פארטאגס, צו פיר פארטאגס אדער צוויי פארטאגס, און זיי האבן געזאגט תהלים און געוויינט, און רעדסט דא פון תמימות'דיג אידן, זיי האבן כמעט גארנישט געקענט, און אביסל תהלים זענען געשטאנען און געוויינט, און די אלע אנדערע עבודות וואס מענטשן האבן אמאל געטון, ס'איז זייער גרויס, ס'איז זייער חשוב, אבער דו קענסט דאס נישט צוגלייכענען. צו היינט צו טאגס טאמער דו קענסט טרעפן א איד וואס זינדיגט נישט, טאמער עס איז דא היינט א איד וואס זינדיגט נישט, ער טוט נישט קיין שום גרויסע עבודות, ער טוט נישט גארנישט, ער זינדיגט נישט, איז אזא איד סאך א העכערע מדריגה ווי דער איד וואס פלעגט אויפשטיין אמאל פיר אויף פארטאגס און געזאגט תהלים. קודם כל, די גופים זענען געווען שטערקער אמאל. איז מילא האט מען געהאט מער די יכולת צו טון, און נאמבער טו, מיט וועם איז ער געווען ארומגענומען די אידן? ס'איז געווען א ערליכע רב אין שטאט צי אין שטעטל, ס'איז געווען אנדערע ערליכע אידן, די גאס האט געשמועסט פון ערליכקייט, מ'האט גערעדט פון ערליכקייט, איז אוודאי ס'איז געווען נסיונות, ס'איז אלץ געווען נסיונות פון גנב'נען, ס'איז אלץ געווען נסיונות פון פון אלעס, ס'איז געווען נסיונות פון כפירה, נסיונות פון לשון הרע, ס'איז אלץ געווען, אבער נישט אויף די לעוול ווי עס איז דא ביי אונז. סאו ווי שווער האט אים געקענט זיין, ער האט אפגעמאכט ביי זיך, איך גיי איר אוועקנעמען פון מיין שלאף אפאר שעה און אויפשטיין און זאגן תהלים. עס איז געווען שווער, סאו אוודאי איז ער געווען א גרויסער בעל מדריגה אז ער האט דאס געטון. אבער דו גייסט עס צוגלייכן אז היינט צו א מענטש זאל גלייבן אמונה פשוטה איז עס שווערער ווי צו קריכן אויף א גראדע וואנט? א מענטש וויל גלייבן אמונה פשוטה, מען לאכט פון אים. מענטש וויל נישט רעדן לשון הרע, ער האט נישט צו וועם צו רעדן. א מענטש וויל זיך האלטן די אויגן פארמאכט, ס'איז ממש נישט מעגליך. סאו ווער איז העכערע מדרגה? איך זאג ענק נישט זאכן וואס איך זאג, איך ווייס וואס שטייט, כל הגדול מחבירו יצא גדול ממנו, איינער וואס איז גרעסער זיין חבר האט א גרעסערע יצר הרע, סאו דער באשעפער האט געטראסט א מענטש מיט גרעסערע נסיונות טייטש, אז ער האט א העכערע נשמה. סאו משיח איז נישט געקומען אין צייטן פון תנאים און נישט אין צייטן פון אמוראים, נישט אין צייטן פון ראשונים, נישט אין צייטן פון אחרונים. איז פארוואס וועט משיח קומען אין אונזער דור? וועגן אונזער דור אונזער דור איז די העכסטע נשמות. באשעפער האט אונז געטראסט ווייל באשעפער האט געוואוסט אז אונז קענען לעבן אין אזא שמוציגע וועלט, שמוציג פון אלע זייטן, נישט דא קיין שום ערליכקייט און קיין שום ערנסטקייט, אלעס איז שקר פון קאפ ביז פיס, און מיט דעם אלעם זאל אונז זיין אני לך ואנני לך. און דייקא אזא דור גייט משיח קומען. און אזוי ווי ביי מצרים שטייט, און מצרים איז געווען זייער א שמוציגער פלאץ, און די אידן זענען ארויסגעקומען, און ס'איז געווען דור דאיה, אזוי שטייט אז דור מדבר איז געווען דור דאיה, די זעלבע זאך וועט זיין היינט. אונז לעבן די שמוציגסטע צייטן, און אונז האבן די העכסטע נשמות, און צו אונזער דור, דייקא אזא דור וועט משיח קומען. איז דארף מען זיך מחזק זיין, אנשטאטס א מענטש אראפקוקן אויף זיך און זאגן קוק אונז לעבן אזא שמוציגע דור, ווייסט וואס איז די פוינט, וואס וואס האב איך צו טרייען אפילו צו זיין ערליך, ניין זיי וויסן פונקט פארקערט, דו טרייען וויפיל דו קענסט און אפילו עס איז שווער און אפילו א מענטש פאלט דורך, ווייטער אנצוגיין, און האלט ניין ארויפקוקן אויף זיך און זאגן ניין איך האב א הויעכע נשמה באשעפער האט מיך געטראסט מיט זאכן נסיונות טייטש אז איך האב א הויעכע נשמה און האפענטליך וועט ער קענען וואקסן און וואקסן און ווערן העכער און העכער און צוקומען צו הויעכע מדריגות כ'האף ענק אלע פארשטיין האטס א גוטן טאג.